Gbɔwò ko mano hafi makpɔ agbe, Hafi miaƒe xɔxɔ nava amli ma. Tɔ va zu ma ƒe yi ma ƒo nu kaka miti blatɔ kple dzivɔwo yina ɖe gavɔvɔ ɖeka yi ma kɔ ŋdeke da ɖe anyi o. Mía tɔgbuiwo wo wo wo wo gblɔe da ɖi ye míawo hã wogale wo ɖe fia mí le míaƒe ɖeɖefiawo me. Yi ke edze be mí me kple mía nɔnɔewo. Nya nyemefia ne naneke agblɔ be nɛ be awɔea, ekpɔtɔ nu ɖe nàyi inbox me na nɔ. Mefia nane va yi ne tsilele ɖe kpla kusa Be ne le vɔ nayɔm mafiɔ ɖe ka wa kusa me ŋɖeke wo kpa kusa le wɔ nye me le ga bia me ɖeke o ne wɔ vɔ akusa ɖeko ma de ɖe anyi ezo la bio koklo la ke akɔ ɖi ɖe vafa ƒe la fi ɖe evɔ nɔ mo yɔ ɖeko me fia nɔ free gake le egbea nuka me dzi me mafia Ne agble mele gbɔ oa, teno dze agbeli tia nɔ. Vɔ ne agble le gbɔ ɖe, yi ɖa gbeli gble me. Nadze age ɖe agble me ko nado ago zi tɔ, ado ago zi tɔ, ado ago zi tɔ. Ko akpɔ agbeli ti ke ya ɖeka dzɔ le gu nu. Ko nava tɔ ɖe gbɔ tutu ko nadzi dze ɖe woƒe kɔkɔ nu. Fike aƒe kɔkɔ se koa, be yi ka ɖe edzi be agbe li nyateƒe. Ye ta ne dɔ le amewo wum ma, woɖunɛ, woɖina ƒo, elãwo ɖunɛ, wohonɛ, wokpɔna gali, efufu, enu geɖe le eme. Ye nye agbe li nyateƒe. Yi gage ɖe ƒe ƒuƒu me, ne yi gbe nya le agbe le lãmesẽ me koa, yi nya be nuɖuɖu ado le yi me. Amewo akpɔ aɖu, yi viwo akpɔ aɖu, yi srɔ̃ akpɔ aɖu. Be yi wò le fiya fifia, yi me nya ɖoɖo ɖe ne le gɔme o. Ke dza ɖe yi hoe. Ta ame ɖeke ma te nya ame yi ke yi nye o. Le ba ɖa dzi o. Wa nya be yi nya agbe li ya. Gake wo ma nya ɖoɖo yi le gɔme o. tae di be yeanɔ abe ya. Ko fika gblẽtsia mekɔkɔ ɖo le aƒo fima koa, bibi naŋge le gama ta nasɔ yi naso le gɔme tra kɔ ɖo mava ƒe me. Dzagbagba nafli wuluwuluwuluwuluwului. atrɔ ɖe zɔ dzi. Gasɔ amakpa teƒe aɖe me ɔ, dzidze wɔ akɔ. So le ŋgɔ nu va ɖo avɔ gɔme aflu wluwlu kɔ alɔ ekɔ ɖe ze me. Ne mi be ti wobe menyɔ, fifi asɔfo ya le gblɔ be tu va le mɛ bla enua ebete etie. Etie woyɔ ne le ʋegbe me eti egbea. Etɔ tsi wo bi ko tui ne me biɖibiɖibiɖi. Ne le dzɔdzɔ me mia tɔ gbɔ me subɔ subɔ me ɖe. Hm. Si nu ma ɖe ŋgo nu le ge. Ame tɔ. Na si ɖe fi. Ame tɔ. Na si ɖa ƒo dzi nu. Ame tɔ. Asi ɖa ŋɔ me. Ame tɔ. Na si ɖa ƒo ge. woame etɔ̃, fii woame etɔ̃, afɔta woame etɔ̃, abɔ wo megɛ tɔtɔtɔtɔtɔ va yi. Etia susɔea ɖe, ŋkeke ashieke ko dzi be nànui vɔ. Mesu gbɔ tsɛ o. Ne vɔ ŋde koa, ɖekɔ wole be nàmi kple zãta. Ne màmi kple zãta oa, ne emla anyi enya be yemedɔ nyɔnu gbɔ o, ɛ, fɔfɔ me maɖuɖɔ ke ato koa, Siwo ɖe kɔpo me kɔ blu tsia nasɔ nu epiɖi fi eɖokui le gbɔgbɔ me kple ŋtsi la me ƒete. Kɔ aɖuɖɔ nu numagagã ne enuia ne va kɔ ɖa nu si gbɔsusu me ɖe ɖe dzi. Ƒo do gbɔlo. Nɔvinye, ne ame ɖe do aɖi kakploe la nya xexe me. Ele anya ɣi ɖe me. Nui tɔ me zɔna gbli tsi kplɔ na fɔ ne kɔ fo le ekpɔ fo le aniɔ kɔ zua gbli tsi kplɔ ɖɔ kɔ si jɔ me nya ke we va tsi ge via la gbli ɖoa be na ne olo me kɔ ya ya ga kɔ na kenkeli ba ya mi le yɔ yɔ akɔ ga yi anu ma amasi blibo kenkeli ba

Kɔetɔa le zɔ dzi abe zɔklala eye ku tsi edze viɖe ŋui. Ye sɔ kpe ɖe kekeli be ame ku ya ŋtsi. Kɔe blende etui wòme abe powder. Efɔ ŋdi ko ɖo si zɔ dzi nɔ ku gatsi vi ɖeka me mama kɔ eme bli enui zozozozo ŋdi fia nyi ŋde fia nyi anɔ fine bien correct tɔgba zuma be yitɔ lo. Yoo.